Ond mae fy nghyflwyniad i heddiw yn edrych ar sut mae merched wedi creu neu wedi ysbrydoli gweithiau yn ein casgliadau. Rwyf wedi canolbwyntio ar ferched yn mwyn rhoi rhyw fath o ffocws i'r casgliad. I ymddangos i chi'r amrywiaeth sy'n y casgliadau a byddaf yn edrych yn bennaf ar eitemau darluniadol, sef yn lluniau a'n ffotograffau. Ond yn fwy na dim, dwi am rannu um, y pethau sydd wedi tynnu fy sylw fi a rhoi mwynhad i mi. Ond cofiwch chi, mae dim ond tamed bychan iawn dwi'n drafod heddiw, oherwydd da ni'n sôn am gasgliadau helaeth iawn yn y llyfrgell. So dyma ni, beth gennym ni ydy sampler. A mae sampler bach, wrth gwrs, ydy gwaith nydwydd wedi'i greu gan ferched, merched ifanc fel rheol. A be dio, ydy tamed o frodwaith sydd yn cael ei greu fel esiampl o allu a dawn merch. Ac yn yr achos yma, da ni'n gwybod mae Mary Jones sydd wedi creu y sampler yma yn 1826 pan oedd hi'n dair ar ddeg oed. Mae'n dangos i ni bod Mary Jones yn gallu defnyddio pob math o bwythau, mae'n enghraifft o sawl pwyth yma yna. Mae yn nodweddiadol, mae sampler yn dangos um, llythrennau, so yn fan hyn, mi gewch chi ddau bennill. Mae hi wedi ffurfio siape. Mi welwch chi fan hyn, mae yna goed, mae yna blanhigion, ci, llew, melyn wynt, amrywiaeth o bethau. Mae'r ymylon wedi addurno yn neis iawn. Ac yn draddodiadol, maen nhw'n rhoi di enw a blwyddyn, ac yn yr achos mae oed ar y gweilod. Mae hefyd, wrth gwrs, yn dangos bod Mary Jones yn adnabod i Beibl, oherwydd mae wedi ddyfynnu um, wy bennill bach yma yna, sydd yn grefyddol. Mae yna tua, dwy, da, dws, mae tua hanner dwsin o sampleri yma yn y casgliad. A maen nhw'n ddiddorol, gan ei bod nhw'n rhoi cipolwg i ni o sut fydde merched ifanc yn treulio ei amser am ben. Unwaith fydden nhw wedi dod i warddegau, fydden nhw wedi gofod treulio mwy amser yn troi i gwmpas um, gwaith domestig. Unwaith fydden nhw wedi stopio chwarae allan o'i brodyr a chwiorydd, fysa rhaid nhw fynd i wneud mwy o'r waith, gwaith yn y tŷ, swn i'n feddwl. A mi oedd Casgliad dangos yn rhan pwysig o gadw tŷ. Ysgwn i faint o honna ni heddiw fysa wedi gwneud hyn yn dair ar ddeg oed ynde, yn tyfu fyny. Dim lot fawr. So mae lot o waith yn mynd i mewn i hynny. Mae nhw werth um, gwybod eu hanes nhw. Ac efo'n hyn, dwi yn licio'r enghraifft o'r cwilt sydd gennym yn yna. Hollol, hollol ddiddorol. Reit, yn symud ymlaen. Dyma glytwaith gan Edrica Hughes. Fe newydd ddangos sampler i chi, ac mae hwnna yn nodweddiadol o beth sy'n ni'n gysylltu hefo celf benywaidd yn tydi, sef gwaith textiliau, rhywbeth i gallu di wneud adre yn y tŷ. Dyma chi waith gan Edrica Hughes. Mi gafodd Edrica Hughes gyfle i fynd i'r coleg celf a gweithio fel arlunydd proffesiynol. Ganwyd Edrica yn 1917 a bu dreuliodd hi dwy flynedd yn Ysgol Gelf Chelsea ac ennill diploma o'r Coleg Celf Brenhinol. A gan weithio fel artist nes iddi briodi y cerflunydd Richard Hughes yn 1931. Yna, pump o blant yn ddiweddarach, ac yn byw yng nghefn gwlad Sir Fôn heb ddŵr yn y tŷ na thrydan. Fe drodd ei llaw at farddoni a dechrau casglu uh, defnyddiau neu textiliau ar gyfer gwneud clytwaith. Roedd ei drica yn 51 oed pan ddechreuodd ei chlytwaith cyntaf, sef llun o du gwydr, greenhouse, ac fe gymrodd hi flwyddyn i wneud o. Y sialens, medd hi, oedd cael sgraps defnydd i edrych fel cynrychiolaeth o'r pwnc, ond heb fod yn rhy debyg iddo. The scraps had to be treated like scraps, not like paint or mosaic. Roedd Enrica, fel nifer o bobl eraill sydd yn gweithio hefo defnyddio, oedd hi'n mwynhau'r broses anodd a llafurus um, gan nad oedd yn mwynhau peintio. Iddi hi, roedd trafod a thrin a defnyddio brethyn yn gynnes yn ei dwylo hi. Ac oedd o'n rhoi mwy o bleser iddi a peintio llun. So drwy wneud ei clitweithiau, roedd ei drica yn ymwybodol neu'n anymwybodol, yn gwyrdroi celf ac yn gwawdio ei esgus. mocking its pretensions. Mae'r clytwaith yma sydd gen i ar y sgrin yn dangos tirlun yng Nghymru. A mae wedi roi i'r llyfrgell gan ei mab, Dr Daniel Hughes, cyn geidwad llawsgrifer llyfrgell. A dwi'n cofio siarad am y llun yma hefo Daniel Hughes. A mi oedd o yn hel atgofion o'n cofio bod gen i fam sacheidi o ddefnyddiau o textiliau wrth ymwneud i chader esmwyth. A fyddai hi yno fo um, yn edrych am y pisyn cywir o ddefnydd i'w ddefnyddio yn ei gwaith. Wan fe arddangosodd Edrica Hughes yng Nghymru, yn Ffrainc ac yn Japan. a mae hwn yn gatlog o'i gweithiau hi. Ac os gewch chi gyfle, edrychwch um, ar-lein am enghreifftiau i gwaith nhw. Mae nhw yn fendigedig ac yn lliwgar, maen nhw'n teddol fod yn fwy lliwgar na'r llun dwi newydd i ddangos i chi. Nawr, yn y llyfrgell, mae yna dros 700 o lyfrau lluniadu, sketchbooks. A maen nhw gan arlunwyr enwog gofnadwy fel um, Penry Williams, Cyffin Williams. Ond hefyd, maen nhw yn pethau, maen nhw gan arlunwyr mwy cyffredin, mwy bob dydd. A dyma beth sgynnau yn fan hyn i chi. Sef casgliad, uh, mae'r casgliad yma wedi'i ddigido, mae'r um, llyfr yma yn benodol wedi'i ddigido, ac mae ar gael ar-lein i chi gael mynd trwy tudalennau. A beth oedd y geiriadur wedi'i greu ar gyfer Eliza Pugh, coch y big, chlynnog, a mi oedd hi tua deuddeg oed ar y pryd. Rwan, yn y llyfr yma, mae'n cynnwys darluniau a geiriau pob dydd. Ac yn ddiddorol, mi welwch bod nhw yn Gymraeg ac yn Saesneg. So mi welwch chi fan hyn bod yna menyn, cloch, roetch bach, y Beibl, uh, gneuen a tyllu a rithio bod llew hefyd. Yna. Ond beth sy'n ddiddorol am hwn, pan da chi'n darllen beth sydd wedi sgwennu ar ddechrau llyfr, bod Eliza Pugh wedi'w geni'n 1831, di marw yn 1850, Unig ferch, David Roberts, Pyw, Coch y Bug, ac Elizabeth Williams o Chwaen Wen, uh, Sir Fôn. Roedd hi yn fyddar ac yn fyd ers ei geni, ac oedd hi'n ferch hardd. A mae wedi rwymo gan eben fardd. Wel, mae'n debyg bod Elisa wedi derbyn ei addysg o gatre, gan nad oedd system ffurfiol o addysgu plant byddar tan yr 1890au. Mae'r gyfrol hon yn brawf bod rhywun wedi dyfalbarhau i addysgu Elisa byw. So mae hon yn gyfrol annwyl iawn ac mae i'w gweld ar-lein ar wefan y llyfrgell os da chi eisiau mynd trwy ddi. Mary Dilwyn ydy hon. A dyma i chi, un o'r merched cyntaf ym Mhrydain i dynnu llun efo camera. A mae'n eich siawns cry, mae hi oedd y Gymraes gyntaf i ddefnyddio camera. Roedd Mary Dilwyn yn un o bedwar plentyn i Lewis Weston Dilwyn a Mary Adams o Stad Penllergaer ger Abertawe. A mae yna lawer wedi ysgrifennu am frawd mawr Mary, sef John Dilwyn Llywelyn. Heddiw, rydyn ni'n ystyried bod John Dilwyn Llywelyn yn un o ffotograffwyr cynharaf Cymru. Ond mae hanes Mary a'i chamera wedi mynd ar goll. Roedd Mary mewn lle da iawn i fod yn rhan o'r datblygiadau newydd ym myd ffotograffiaeth. Penlle'r Gaer oedd cartref y teulu Dillwyn Llywelyn rhwng 1817 a 1936, ac a heb amheuaeth yr oedd yr ystâd yn ei anterth yng nghyfnod John Dillwyn Llywelyn a'i deulu. Roedd gan y teulu diwylledig hwn ddiddordebau eang yn gynnwys seryddiaeth, botaneg, celf a ffotograffiaeth, a trwy ddiddordeb mewn ffotograffiaeth yr enillasant eu lle mewn hanes. Beth sgynnau fan hyn ydy llun allan o lyfr ffoto album Mary Dilwyn. Mi gath yr, yr llyfr ffoto bach yma i greu o gwmpas 1853. Wel, mae hwnna'n gynnar iawn yn hanes ffotograffiaeth. Ac wedi greu gan Mary cyn iddi brodi y parchedig Welby yn 1857. Ond bach iawn ydy yr, um, yr album bach yma. Mae hi'n mesur 5 modfedd wrth bedwar, so mae'n mae fechan ofnadwy. A mae'n cynnwys 72 o dudalen neu lliwgar hefo 46 o ffotograffau. A be oedd Mary wedi wneud oedd hi wedi glynu, wedi sticio ffotograffau i mewn yn yr gyfrol fechan yma. A mi wnaethon ni i ffrynu hi mewn arwerthiant cyhoeddus yn 2007 am 40,000 o bunne. A'r gwir ydy, yn yr arwerthiant cyhoeddus wnaethon ni i cholli hi. Oedd gennym ni ddim yr byd ucha a mi gollon ni hi. A mi roedd yr album bach yma yn mynd i fynd i ffwrdd dros y môr i America. Ond mae wedi mor bwysig oherwydd mae hi'n enghraifft gwych o ferch yn tynnu ffotograffau cynnar iawn yn perthyn i deulu pwysig yn hanes ffotograffiaeth. Mi allwn ni llwyddo i stopio um, gwerthiant yma. a stopio y drwydded i allforio yr, um, yr album am er mwyn i chadw hi yng Nghymru a'i achub hi mewn ffordd. Ond wrth gwrs, mi roedd rhaid i ni hefyd ffeindio'r 40,000 i dalu amdano fo. A mi nathon ni lwyddo, mae digon pwysig i ni fod wedi gwneud hynny. So mae'n gyfrol fechan a mae Mary wedi bod yn defnyddio yr un broses a ddefnyddiodd Calvert Jones, sef proses oedd wedi dyfeisio gen William Henry Fox Calvert, ffrind i'r teulu. Ac o fewn y gyfrol, mi gewch chi dudalennau sydd yn datgelu dipyn bach o fywyd Mary. Yn ddig i'r ffotograffau o flodau, o dols, adar ac anifeiliaid anwes, ac mi gewch chi bethau fel hwn, sef hogyn ifan yn chwarae hefo'i gi. Ac tro ni'n edrych ar y llun yma prawn yma, dwi'n meddwl amau, os dwi, dwy glust i weld yn y trailer bach na, a'i cath di hwnna, neu mae jyst yn, yn ddig digwyddiad. Ac wedyn mae gennych chi lun o Mary a'i dwy ffrind y fan hyn, sef Francis Denman a Dolce Eden. ac maen nhw'n sefyll o flaen y plasty pennill y gair. Mae'r lluniau hyn yn edrych mor naturiol, sydd yn dangos bod Mary yn awyddus i bortreadu ei hun hefo ei ffrindiau. Mae'n sôn hefyd bod camera oedd Mary yn ei ddefnyddio yn llai a bod yr exposure yn llai a falle bod hi yn tueddol o gael lluniau oedd yn, yn fwy, um, pobl wedi ymlacio mwy yn nhw, oherwydd bod rhaid nhw sefyll o gwmpas mor hir. A hefyd, dwi'n licio meddwl bod ei hi fel menyw falle wedi gweld pethau wedi mynd bach o wahanol i be fasai brawd wedi gweld. So fasa hi wedi bod yn tynnu llun blodau. A yr doliau yma sy'n dychryn rwy'n braidd yn dydyn nhw. So dyna chi album Mary Dillwyn. Mae hwnna hefyd wedi ddigito ag ar y we. Ydych chi gael gweld y lluniau. Ond mae'n jyst yn dangos pa mor hawdd ydy colli album bach fel hyn. Um, chi'n gwybod, sy'n ei gallu diflannu dros y dŵr. Ond mae hi mewn casgliad cyhoeddus rwan. Wedi rhoi lluniau Frances Elizabeth Wyn i mewn, mae hein yn gyfres o rhyw hanner dwsin o sketchbooks eto. A beth ydy, ydy merch stad y Foelas yn pentre Foelas ger Betws y Coed. A mae hwn wedi tynnu sylw fi oherwydd mi es i i'r ysgol gynradd ym Mhentre Foelas a mi fues i yn chwarae lot yng ngardd y Wailas, a dwi'n amlwg bod fi wedi bod um, tu gwydr y Wailas yn, yn bita i peaches rhyw ha hefo'n ffrind hefyd. So, oedd cael gweld um, rhywbeth mor lleol i fi mewn casgau cynllithol yn um, rili, really, diddorol, wirioneddol diddorol. Rwan, mi roedd um, Frances Lysworth Wyn, wrth gwrs, mi oedd hi um, y gallu a'r modd i deithio ac mi oedd hi hefo'r ddawn o dynnu lluniau hefyd. So fydde o gwmpas Dyffryn Conwy, mae gennych chi lyniau fel hwn o'r cor o Wyddelan yn canu yng ngolau canwyll gyda'r delyn yn fan yna. Ond hefyd, dwi'n licio edrych ar hwn er mwyn gweld beth arall chi'n gweld. Chi'n gweld yr ati ar y waliau a y bwrdd, addurniadau. Just cael syniad o sut oedd tu mewn tai yn yr 1860au. Mi roedd Francis Elizabeth Wyn wedi gallu teithio yn helaeth dros Ogledd Cymru. Roedd um, gynnyn nhw stad yng Nghefn Amwlch yn Sir Fôn. Mae'n elyniau o'n Lloegr, yr Alban a'r Cyfandir hefyd. Ond fi edrych eto ar dolydd astell, mae yno heddiw wrth gwrs, ond dydy'r chwareli ddim yno heddiw. So mae hwn yn dangos rhywbeth sydd wedi diflannu erbyn heddiw. Rwy'n fond o hwn oherwydd sawl gwaith fyddwn ni wedi trio croesi yr afon Gonwy ac wedi syrthio mewn fel arfer, ond dyma dwy fenyw yn mynd dros yr afon efo ci yn edrych. A dwi'n hoff iawn o hwn oherwydd mae yna ddau fachgen bach wedi gwisgo fyny fan hyn a mae'n dweitha chi bod nhw yn nghefn amlwch. Ac i chi benno, da chi yn cael llun yn ardal Capel Curig, Moel Siabod, ti hwnna, hollol gyfarwydd, so mae'n ma rili da gweld nhw mewn casgliad fel hyn. Da chi'n cael syniad hefyd o sut mae'r lluniau yma wedi cael eu gosod mewn album. Ac i lofgellydd, be sy'n hynod wych am y gwaith yma ydy mae wedi rhoi enw, teitl a ddyddiau i bob un ohonyn nhw. Ideal. Okay, Augusta Hall ydy hwn, yr Convocated to the Nobility and Gentry of Wales, y llwisgoedd Cymreig. Rhwng Augusta Hall a Rwyfell Llanofer a Gwenan am Gwent, oedd yn cael ei nabod hefyd, oedd un o noddwyr pwysicaf diwylliant Cymru yn ystod y bedwaredd ganrif ar bymtheg, yn arbennig yn maes cerddoriaeth, dawns a gwisg draddodiadol. Ei ganed i deulu Bonedd yn Sir Fynwy, ac er na siaradai Gymraeg, fe ymddiddorodd yn niwylliant Cymreig drwy ei hoes. Yn 1834, fe enillodd wobr am draethawd ar yr iaith Gymraeg a gwisg draddodiadol yn Eisteddfod Caerdydd. Yn yr un cyfnod, dechreuodd ddefnyddio'r llys-enw Gwenynen Went. Fe gaiff ei chofio yn bennaf am greu delwedd o'r wisg Gymreig draddodiadol efo het, pais a bedgwn, sef dyma be da ni'n weld yn y llun yma. Dadleuodd yn ei threithawd yn 1834 y dyliau merched Cymru wisgo yn draddodiadol. Credai bod gwlân Cymreig yn ymarferol ac yn addas ar gyfer pob tywydd, ac yn amddiffyn merched rhag consumption. Roedd hi'n teimlo mor gryf am hyn, fel ei bod ti wedi perswadio neu falle wedi gorfodi ei morwynion i wisgo'r wisg draddodiadol wrth ei gwaith yn Llanofer. Yn y llun yma, mi welwch chi gwisg bro gwyr ac ereidigion. A mae'r gyfrol yma yn ddyfrlliw yn y llyfrgell gyda ni. Rwan, tan troi at Francis Williams. Ydych chi gyd yn gyfarwydd hefo Sir Cyffin Williams a bod gennym ni gasgliad helaeth gan Cyffin yn y llyfrgell. Yn arbennig ar ôl 2006, wedi farwolaeth pan ddaeth cymynrodd helaeth a hael iawn o waith Cyffin i mewn i'r llyfrgell. Wel, yn rhan o'r cymynrodd hynny, mi o'n e dipyn o waith gan artistiaid eraill, ac un o'r artistiaid yma oedd Francis Williams, a oedd yn digwydd bod yn hen nain, yn hen fangi i Cyffin. Ac roedd ei hen nain a hen taid, a dwi wedi anghofio rhoi enw'r hen daid heddiw, mae gen i ond am hefo fi. Ond o'n nhw yn bobl nath sefydlu uh, rhai o'r badau achub gyntaf ar Sir Fôn. A mi oedd Francis yn dipyn o fenyw oherwydd oedd hi'n arfer peintio y llyniau a'i gwerthu nhw er mwyn cael arian i brynu cychod. A mae sôn hefyd i bod hi yn mynd allan um, ar gychod rhwyfo'n aml iawn i achub pobl oddi ar y môr. Um, so ddim gwerthu llynau er mwyn codi arian er mwyn prynu y badau achub. Roedd ei gŵr hefyd y person lleol yn lliwio y bod yn batwyn i'r badau hyn. A mi gafodd y ddau fedal air gan yr RNLI am ei ymdrechion. Dwi'n licio meddwl, gan edrych ar y lluniau yma, bod rhain wedi dylanwadu ar Cyffin Williams mewn rhyw fodd. Fyddo wedi tyfu fyny yn gwybod am y lluniau yma a hanes ei, ei hen ain a'i hen ain. Mi oedd Cyffin yn licio tynnu llun um, y môr yn doedd. Ac um, yr un i symwybod, dwi'n siŵr fod Francis wedi dylanwadu ar Cyffin. A dyma llun arall gan hi um, Castell Carnarfon o Sir Fôn. Dyma Gwen John, ac ddoe mi roedd hi'n ben blwydd i Gwen John, gan iddi gan gael ei geni ar yr ail yr ugain o fehefin un. Mae hi bellach yn cael ei chydnabod fel arloeswr artistig gwych. Yn enedigol o Sir Benfro, dilynodd Gwen ei brawd Augustus i'r sled. Roedd ei dyfodol yn gysylltiedig ag Augustus, ei ferched a'i gyd-leisiau. Yn 1942, yn anterth ei enwogrwydd, rhagwelodd Augustus John, Hanner can mlynedd o nawr, byddaf yn cael fy adnabod fel brawd Gwen John. Nid yn unig bod gennym ni luniau Gwen John yn y casgliadau, mae hefyd archif o lythyrau a dyddiaduron a nodiadau yn ymwneud â Gwen John yn y llyfrgell. Dyma chi Claudia Williams, arlunydd adnabyddus iawn i ni. A themâu pwysig i ni ei ddiclodio yw bywyd teuluol, mamau a plant. A mae hi ei hun yn nodi pa mor anodd oedd gweithio fel arlunydd ar ddechrau ei gyrfa. Rhedodd yn ei phrofiad yn y dyddiau cynnar, I was stunned to find that I was overlooked by critics and writers. Bydd Claudia a Gwilym yn byw yn Ffrainc am bymtheg mlynedd, ac yno fe gydnabyddwyd gwaith Claudia. Gan yn 1995 fe dderbyniodd Claudia fedal arian gan Academi Celf, Gwyddoniaeth a Llên yn Paris. Dwi'n licio y gwaith nath hi pan nath hi dreulio dipyn bach o amser yn ystod 1982 yng ngwersyll heddwch Comin Greenham. Yym, dwi'n cofio gweld hyn ar y newyddion. Chi'n cofio, roedd um, merched wedi penderfynu gwersylla tu allan i'r camp um, Americanaidd lle o'n y daflegrau niwclear. A mi oedd dipyn o brotestio am fisoedd os na blynyddoedd. So mae hwn yn fraslun o'i di baratoi tra yno a yw'r lliw er mwyn creu y gwaith gorffenedig yma. A mae hwn yn beintiad mawr iawn, mae dros chwech troedfedd. A mae presenoldeb iddo fo. Mae mor fawr, dwi'n newid sylwi, dwi'n wedi cael ei ffidio i'r sgrin. Unwaith eto, So, um, y testyn aferol o mam a'i plant, ond maen nhw mewn cyd-destun gwahanol fan hyn, mewn gwersyll heddwch. John Thomas, y ffotograffydd, ac yn fan hyn Mae gennym ni menywod llai na beth o modd o'r ffotograffau yma. Um, Ydych chi'n gweld y gwnebu nhw a'r dwylo ydy cael gwaith caled a mae pob esiampl o het wedi dod allan i'r llun. Mae'n siŵr bod nhw'n ei dillad gorau. Wel, pam bod John Thomas yn Llangeitho a Pwy oedd John Thomas, wrth gwrs? Aned John Thomas yng Nghellan, yng Ngheredigion, yn fab i labrwr. Yn 1853, symudodd i Lerpwl i weithio mewn siop asiant teithiol i gwmni oedd yn gwerthu deunydd ysgrifennu a ffotograffau o bobl enwog. Bryd hynny, yr oedd cyhoeddi a gwerthu ffotograffau bychain o enwogion yn fusnes llewyrchus iawn, be faswn ni'n galw yn cardiau, um, cart de visite, ffotograffau bach ohonyn nhw. A pan sylweddolodd na cynlleiad o ffotograffau o enwogion Cymru oedd ganddo i'w gwerthu, aeth ati ei hun i newid pethau. Dysgodd elfennau ffotograffiaeth ac yn 1863 dechreuodd dynnu ffotograffau o enwogion trwy wahodd nifer o bregethwyr adnabyddus i eistedd iddo. Meddyliwch rwan, pregethwyr teithiol, fydden nhw yn bobl eitha enwog, nhw fydde celebs y cyfnod. So, mi fydde tynnu lluniau nhw yn, yn ffordd dda o godi pres yn bydde, fydde nhw'n gallu gwerthu y lluniau. Bu'r fenter yn llwyddiant ac erbyn 1867 yr oedd yn ddigon hyderus i gychwyn ei fusnes ffotograffig ei hun, sef The Cambrian Gallery yn Lerpwl. Parhaodd gyda'r gwaith am yn agos i ddeugain mlynedd gan deithio drwy'r rhan fwyaf o Gymru yn tynnu lluniau o olygfeydd yn ogystal â phobl sy'n Mae gen i lot o hwr o Gymru yn y casgliad yma, yn ogystal â phobl Dyma chi merched Capel Gamon yn gweud sane o flaen gad yr eglwys ar gyfer y llun yma. Ac unwaith eto, mae'r gwisgoedd a'r pob math o hyn. Etia, mae wedi bod allan. Roedd wedi i John Thomas roi gorau yn fusnes. Prynwyd y casgliad o dros 2,000 o'i negyddion gorau gan OM Edwards ar gyfer darlunio'r cylchgrawn Cymru. Um, bu farw John Thomas ym mis adre 1915. Erbyn heddiw, mae'r negyddion a brynwyd gan OM Edwards yng nghasgliad y llyfrgell. A maen nhw wedi'w digido, a maen nhw ar-lein i chi cael ei gweld nhw. Peggy Llwyd, swn i'n licio, os swn i'n gallu cwrdd Peggy Llwyd, mynd nôl mewn amser, oherwydd mae'n e olwg cymeriad ar ni'n does, um, wedi cael profiadau bywyd, swn i'n feddwl. A mae um, John Thomas yn ei disgrifio hi fel cardotes gyfrwys gall. Mae wedi cymryd dipyn o bar swad i dynnu i llun, lle wedi gyfod rhoi ceiniog neu ddwy fi. Ond oedd yn gyfrwys gall am reswm dybia fi, siw bod hi wedi cael bwyd eitha anodd. Ac jyst dangos i chi fan hyn cadi a sioned o Llanfechell, Llanfechell, Llanfechell yn Sir Fôn. Byddai John Thomas yn gallu perswadio pobl i dynnu llun. Ond wrth gwrs, mae gennym ni gyd falchder pan mae'n dod i fod ar y sgrin neu tynnu llun. Ac mi oedd o'n gallu benthyg dillad i bobl. So, nid fel hyn fysa Cadi a Sioned yn afer cael ei gweld. Yma sut fyddai Cadi a Sioned yn ei ddillad bob dydd. A da ni'n cael ar ddeall bod nhw wedi gallu benthyg lluniau i'r ddwy er mwyn eistedd i dynnu llun efo John Thomas, a wedyn bydde fo wedi gallu perswadio nhw i dynnu llun fel yn ei dillad o'r dydd hefyd. Y chwiorydd Davies, Gwendolyn a Margaret. Dwy chwaer o ganolbarth Cymru Ac y gafodd y ddwy yma gyfle i gasglu un o'r casgliadau celf gorau o'r ugeinfed ganrif. Magwyd y ddwy yn Plas Dinam, Sir Drefaldwyn, ac roedd eu plentyndod yn cael ei ddylanwadu gan Methodistiaeth, Am ddysgu mai y dyletswydd Cristnogol hwy oedd gwneud defnydd da o'r cyfoeth oedd gennyn nhw. A mi o gennyn nhw dipyn o gyfoeth, oherwydd eu tad oedd yr Arglwydd Davies Llandinam, tirfeddiannwr a diwydiannwr cyfoethog iawn iawn. Fel merched ifanc, datblygodd y ddwy hoffter mawr am gelf a cherddoriaeth gan deithio yn eang yn, yn Ewrop. a gwasanaethodd y ddwy drwy'r Groes Goch Ffrengig yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf. Yn dilyn eu profiad yn y rhyfel, roeddynt yn benderfynol o fod eisiau helpu pobl eraill a bod yn brotestanwyr ffyddlon. Ac yn 1920, prynodd y ddwy blasdy Gregynog gan fwriadu creu cymuned celf a chrefft no. Yno, roedd gwasg Gregynog a datblygodd y lle fel canolfan cynadledda a cherddoriaeth. Roedd y ddwy yn bencampwyr cyfleoedd diwylliannol. addysgiadol ac economaidd. Roedd ei athroniaeth a'i haelioni wedi cael effaith bell gyrhaeddol ar fywyd diwylliannol Cymru, sydd dal hefo ni hyd heddiw. Oherwydd, gyda'i gilydd, cymanroddodd y ddwy 260 gwaith i'r Amgueddfa Genedlaethol, gan drasnew, drawsnewid cymeriad a safon ei gasgliad. Ond mae yna hefyd gysylltiad cryf yn y teulu gyda y llyfrgell oherwydd enw ein prif um, oriel ar ddangos yn y llyfrgell ydy oriel Bregynnog. Ac fe adawodd y ddwy hefyd brintiau pwysig i ni yn y llyfrgell. Dyma chi un ohonyn nhw, um, printiau gen bobl fel Rembrandt, fel hwn y fan hyn, Whistler ac Augustus John ac eraill. Wrth gwrs, mae casgliad yr argraff, yr argraff wasg, y wasg argraffu yn y llyfrgell hefyd yn dydi. Mi roedd Margaret Davies ei hun hefyd yn peintio, a dyma chi enghraifft o ddarlun ganddi hi yn y casgliad. Ac yn ola, dwi am edrych ar Catrin o Ferain fan hyn. Mae'n lun cyfarwydd i chi, dwi'n siŵr. Mae'r llun yma wedi rhoi ar fenthyg hir dymor i'r llyfrgell gan ddisgynnu i Catrin. A mae'n gyfarwydd i chi gan fod hwn yn gopi o'r portread o Catrin sydd yn yr Amgueddfa Genedlaethol yng Nghaerdydd. Pan gyrhaeddodd y bortread i'r llyfrgell, fe gafodd ein cadwraethwr peintiadau olwg arni, a gweld yn syth bod hwn yn llun hen iawn. Roedd y paent yn hynod hen, ac roedd yr arddull yn awgrymu hynny hefyd. Sydd yn gwneud i ni feddwl bod hwn yn gopi gafodd ei baratoi yn y stiwdio, os nad yr un pryd, yn agos iawn at fersiwn sydd yng Nghaerdydd. Da ni'n edrych ar ddyddiad 1568. Oedd wedi bod yn arferol i weithio awr sawl copi yn y studio gyda prentisiaid yn dysgu ei gwaith. Byddai paratoi copi i wahanol aelodau'r teulu wedi bod yn arferiad cyffredin yn y cyfnod. Roedd Catrin yn byw yng Nghymru oes Tuduraidd yng nghyfnod Brenhines Elisabeth y Cyntaf, a mi gafodd ei geni tua 1540 a marw 1591. A hi oedd unig etifedd stad ei thad yn Sir Ddinbych. Roedd hi yn ferch i Tudur ap Robert Fachan o Berain, Llanefydd. Ac yn ôl y sôn, roedd hi'n wires i fab anghyfreithlon Eithred. Roedd ei briododd Catrin pedwar gwaith, gan wneud siŵr bod pob un o'i gŵyr yn Gymry cyfeithog efo cysylltiadau bwysig. Pam ddim, medda fi. Dyma chi sleid um, o llun yn dangos um, i chartre hi, Berain, yn Llanefydd, Gaerdimbech. Wel, fe gafodd Catrin chwech o blant a dros 30 o wirion a wyresau. Gan ennill iddi yr enw Mam Cymru, wrth gwrs, gan bod nifer o deuluoedd yng Nghymru yn gallu olrhain ei ach yn ôl iddi. Byddai Catrin yn ei 30au cynnar pan beintwyd y llun yma, a mae'n debyg ei bod yn disgwyl ei ail ferch gyda'i ail gŵr yn y llun yma. Mae'r portread hwn um, wedi beintio yn ddeistrolgar iawn, a mae'n siŵr i ni gael ei edmygu yn fawr iawn pan ddoth ati i Gymru. Mi beintwyd y portread um, ar y cyfandir. Ac dyna i ddangos um, manylion gymerodd yr cadwraethwr wrth wneud gwaith glanhau a'r gadwyn chi'n gallu gweld, mae o wedi cael ei beintio yn fanwl iawn ac yn ofalus. A mi roi hwn jyst yn dangos um, o'n bod ni eisiau llnau ar Catrin hefyd, so mi o'n e farnish arno, mae farnish yn troi yn frown gyda amser. So mi ddod y farnish i ffwrdd yn y dwraeth. a mi welwch chi bod lliw y croen, mae jyst yr, um, yr arddull a'r sgil i beintio fel hyn yn hynod. So mae portread y Catrin wedi gysylltu efo'r arlunydd iseldereg ar Drian van Cronenberg, a er yma amheuaeth i'r ddamcaniaeth hyn. Yn debygol, roedd hwn yn un o bar o bortreadau byddai wedi gomisiynu ohoni hi ac un arall o'i gŵr, Richard Clough. Mae Catrin yn cael ei ffortiadu fel merch ddiwiol yn cydio mewn llyfr gweddi, ac um, mewn ei llaw arall mae'n ei benglog. Mae'r penglog, wrth gwrs, yn symbol yn atgoffa bod bywyd yn fregus. Mae ei statws a'i chyfoeth yn amlwg. Mae ei gwisg yn goedd, heb fod yn o'r bywrain. Mae gen i bedair mwclus o gwmpas ei gwddw, Mae gen i ddwy freichled air o gwmpas um, i, i, um, i, i llewis sydd yn frodwaith cain ac yn dangos gwisg briodol ar gyfer gwraig masnachwr cyfeithog. So mae hwn yn lun sy'n dangos ei status. Pan bod Gymraes wedi ffeintio ar gyfan di'n Ewrop, wel, roedd ail gŵr Catrin, Sir Richard Bluff, masnachwr cyfeithol o Ddimbech. Um, roedd o'n edrych ar ôl busnes Thomas, Thomas Gresham yn Antwerp. Ac roedd Thomas Gresham yn gweithio i'r Frenhines Elizabeth y Cyntaf ar y pryd. Yn y cyfnod yma, roedd Antwerp yn ganolfan ar y farchnad bwysig iawn i nwyddau ac i'r byd ariannol ym Ngogledd Ewrop. A byddai Richard Clough wedi bod mewn cyswllt cyson efo arlunwyr ac artis, artisaniaid Fflemeg. Gan feddwl am gysylltiad agos Clough hefo Thomas Gresham, Nid yw efallai'n gyd-ddigwyddiad bod portread Catrin yn cynnwys y benglog yn y llun. Fe ymwelodd Catrin â Clough a tŷ Gresham yn Llundain ym mis Mai 1567 cyn iddynt fynd i Antwerp. Mae'n demtasiwn meddwl ei bod ei wedi bod, ei bod wedi gweld y portread yma o Gresham gyda'r un symbol trawiadol y mae hwnna wedi beintio yn 1544. Mae'r portread yma o Catrin yn un sbesial. Ac yn ffordd, mae o'n hen hen beintiad. Mae o'n dangos merch yn sefyll ar ei phen ei hun. Does dim llawer o esiamplau o bortreadau'r cyfnod yma o wragedd yn sefyll ar ben ei hunain. Mi fel arfer fysa nhw gyda i gwyr neu plant mewn grŵp o deulu. Mae o hefyd yn dangos merch o ddosbarth teulu o fasnachwyr. Um, oedd hi'n fwy cyffredin yn y cyfnod yma gael, os oeddech chi'n ferch ar ben eich hun, wrth gwrs, uh, bod chi yn, yn frenhines neu'n perthyn i frenhines. Mae'n nesawu llun o Elisabeth y cyntaf yn does. Mae hwn fwy unigryw fyth, gan ein bod ni'n gwybod, mae Catrin o Ferain ni, dyn ni'n gwybod pwy ydy, a mae lot o bethau wedi dogfennu, mae lot o waith dogfennaeth am Catrin. So mae hwn yn llun yr ydym yn falch iawn ohono. Fi am morffen y fama, gan weithio i chi fwynhau'r cipolwg ar ein casgiadau.